Merheba ji we re şeva we xweş bê înşela hûn bi xêr û xweşî bin. Mesela me îşev xweş e û hinek ebret tê de heye înşela hûn faydê jê bibînin. Em li we dirêj nekin dest bi mesela xwe bikin. Di sala du hezar û şanzde de ji bajoreke li Qahîrê yanî li Misir, Vo qediya yanî ser xurteke yanî vo mesela ser xurtekî kurik yanî sebok dişuxile û emrî kurik bîst û neh salî ye û hîn nezewicî ye û dixwaze hîn xwe tope ser hev kê seba ku bizewicê û sebok vê hona ku û vê meselan me temdîda tu sihiyê de dişuxile

Yanî xweşikî wê, çelengî wê bi nov û bi deng e. Yanî qos qola çelengî wê dikin. Qola navî hingî kurik yanî kurik çelengî wê dibînê bi wila dibê ser do. Tahmûl nokê me calekê dixwazê, tiştekî dixwazê bes ku bi qîzikê re bidê û bistine fedî dike tamo qîzikî notî hez nake yanî xwe li ber wan ew bike. Ê çi qosa hez dike yanî mewdû e meselûkê dibê no hîn nohot bine ez xwe ew nakim.

Kuşto hat diya qîzikê bajêr gu were şta min mol hîn nigirtî molê min e wenî wenî ye teslîhata dixweze henefî menefî tişmiştoyê win temdîdata dixweze ê kurk kî ev kir înan nekir heto kurk hîn yenî tişmiştê ku mesrefê yenî ser ew ê jî kîsa xwe carna dikirê kê xirod mirodî ku dikê bînê pê çêkê gîş kîsa xwe dikê kê dibe her di çavê min de bes emir ke Ji dî qîzgêre dibêjî bes di emirke tu çi dixwazî û perokî pir hindik ji wan distîne. Corno jî heqî destî xwe te û noxwese bes heqî xirûdî ku dikirî û hindik ji wan dibe. Jê re kêf dike jinik dîya qîzge jê re qehweyê dîne, jê re çayê da dîne. Ê her ku tê malê wan derbas be were û nizam çi kur kê şixulî ku dikê rokê xelas kê dikê sêr riya. Hîdî hîdî pê dijwar pê xwe ew dike. Em seba ku her û qîzikê bibîne. Û qîzik jî çi tûnî qîzikeke şeyton e. Yanê qîzik erê pir xweşik e lê bes qîzik zimanê xwe yê pîs e, zimanê xwe yê dirêj e û ew e hor e hor pir hor e û esebî û nokene bi kesî re.

û bê ew her ku dikê yekî re şûrê bikê bi çuha wî şûrê dikê bi esebiyê û bi nizam çi. Ê kurr gi rexm vî gişkî yanî dîsa di goz re tenê ez dixwazim vê qîskê tema qîske pira xweşik e û çû cilê xweş li xwe dikir û xwe bîn dikir vat kê bes erê ji wan re mitboxê û hemamê û çişmiş da ew pê da ew bikê gî xwe bîn dikir xwe cilê xweş dikir û diçû wê derê. Û çavê xwe li qîzikê dikeve û dikene bi qîzikê re. Êva qîzika jî her ku ya ku wê tê dixuze yên talebatê xwe yê ew e. Xwestekê xwe yê pir giran e. Miletê din ên li pêr nikonên misal tiştê pir giran dixuze ji qolon û ji tişmiştî wan ê di milet nêzikê nabe. Yanî di we re kî tê ser û tiştê giran dixuzin di we re di kes dibe ez naxuzim. Bes vaya. Bi sar qîzkê do bû dila bî jer ferq nokê. El muhim dibê bes bir qîzk qoyîl bibê. Çû ser ji qîzikê xwedî û badî kormir xwe xelos kir çû bo dî xwe bû xwe got em ker min ser vê qîzkê ez vê qîzkê dixwazim. El muhim xwedî pê re çûn ala soskeyan qîzkê bixwazine. Got diyê xwe got wela qîzê min telebotê xwe yê pire. Vê qîza min e tenê yanî qîzeke min e wahîde tenê ye. Wê jê re hez nakim yanî. Telebê refet bikim û zon ji qîzê min e pire xweş dike. Bes ino telebotê xwe pire û ê ku telebê wê ew bike yanî wê qoyîl bibe qîzik. Ê kur got ser serê min ser çavê min çi dixwaze telebotê wê ewa min re yanî binê çi dixwaze ez ê jê re bikima. Got qîzik molekê dixwaze. Qîzik îşte şepkeyên bo in şepkeyên boz ne wana giran e yê pê ku têne ser nîşanê ku vi qos zêr dixuze vi qos qalan dixuze vi qos nizam çi dixuze axirî pir tişt li ser kurik gotin gotin gotin kurik dengê xwe nekir ku ziratine.

Riya kê dîsa dest bi mişkilot be? Dawî û dawî, rîdinê dawî û çi fehm kir kurik? Kurik fehm kir ino va diya Şîrînê û Şîrîn pir bi diyê xwe de miteelliq e. Ên pir bi qîzê xwe de miteelliq e diyê wê. Diyê wê da qokê dûrê nokeve. Ku qîzik kê çi bikê wê ew xwe têkê nêve. Xwe tedexul her tiştî dike. Xwe dike nêv her tiştî. Qîzik û mêrg tiştekî dibêjin wê ew xwe têkê nêve. û deq deq qelmolê qîzikê ji qîzikê no qetê ê mişkila ku rik dibê temûn vê wehîdê xwe ye. Yanî dîya qîzek xwe tenê zirotine ya naxwazim wê mena bikim biro bi qîzê xwe re yanî derbas bike corek, dide, sisê, mişkile, mişkile, dawî, dawî.

Dikê wê la wê derd ke vê qeşkur kir bes ke te rezîl kim tu. Devî bolkonê vedikê qopî bolkonê vedikê û dikê hêla hêl. Û şûr murê ne rind bê û hez zor tiştî mile digî top li tope ser xwe dikê. Kurg dibê xelos xelos temam were rûne boqil be ser digerê ber digerê û ew jî pirr esebî yanî pirr e ew e cazî ye.

Ber kurkrod orê tê ê hereketa ji kurkrod kê belkî kurk hin dixwaze kurk lê vegere xwe dizane pûşmon bî ku kurk ew beredo ye dibê dûr xwe di sol hûnî hev di beredo ne vo dimnî vo di solino de wê herê werê xwe ew bike vê tolî kurk dibê belkî hêtino vo bo qilbiye belkî hêşê xwe dî sêri gor ku hin dinêre qîz xwe dûrê re çet kê û bînê ku dixwaze vegere. Dûrê hinek bûne min e, milet me milet dikê û cim'oto dikê û dibê em herin silh bikin û bînin û rostinî ji dor e û terîqê wan jî xwedê zone ino pero dide û seba qîzikê vegerîne ino hin bi vana hev dirozî dikin û qîzikê tînin qîzikê re dîsa hefloka mezin çêdike qîzikê ji mol derdixê bînê ku nido dizewicin. Jê re heflokê çê dike, ji molê wê derdixê dibe bi molê xwe û û fetrê hone tamo dûre qîskî bû rûstin pir ji qîskê hez dike. Dûre qîskî ketibû ser qîskê de bû dile dibû. Her ku ne çi qos qîzik didîm pêş çavê wî tije nedikir. Pir pir ji vê qîskê hez dikir yanî jinê xwe pir hez dikir. Elmim jinik dîsa vegerand anî mola wê bi def û zirne

Nitha ma wonî li ser cî ho. Bêrî xwe didê qîzikê, ji xwe wiro dike qîzikê Şirîn, Şirîn dibê çi? Dibê Şirîn ez kê tiştek ji te pirs bikime. Got bes ez tirsim yanî tu ew bikî yanî ji min biqeherî. Got na pirs bike dilê min rihê min çi dixwazî pirs bike va Şirînê jê re got.

Ez tu em ji hev berdewî min îşê te pê neketiye. Em ji vê saetê sinvo ji hev mesûl in. Berî te binî ez û tu em hev berdin min îşê te pê neketiye. Wê çaxê tu ne mêrê min bûyî. Bes niha tu mêrê min î ku niha min tiştek kir heqê te ye. Divê yanî berê kes mes di wê hetê te de hebû. Goh ê ku ez berî te tu min nikanî mihasib bikî ser. Ê niha tu kanî min ser hesib bikî. Wayî hesib neke. Yanî niha Dibê berî ez te bixwazim vod di soneyênî te bi kes mesîro di dewt distond. Yanî qîzikê ew dike. Qîz û jinike got erê kes mesak hebû. Got wellahil ezîm ez ê te bikujime, got ez ê te bi kêrê porçe bikim, got nizam ez ê te bi çi porçe bikim. Got tu niha min dibê hiştikê min bikujî. Got bisekine. Çû mitbaxê kêrekî tewrî mezin anî û hat. Goşt dero. Kuştara me bikuje, koro bene bike, mêro mêrik ji te re kêr, ji te re ro bene bike, kod kê ji dû min bikujî. Yala ro bene bike. Pelixî xwe ro bene bike. Mêrik berê bû dile bî, mêrik berê û qoso pere do, ew ber re do wexto ku pê re bû, zimanê xwe ser mêrik do dirêj dike. Mêrikê no tij ji bî ser do jî mêrik re vo şûn morê wenî dike hîn mêrik. Ne zîde li mêrik ew dike. Mêrik kêr, gird ji dest û dibê qirç û dibê qirç bîst qoso kêr lê xist. Qîzik porçe porçe kir ne bes wergo jî tolî moy ser girt ser jê kir. Wergo hêdino rûnişt fikirî bi xwe ve hot telefonê şirto kir got werin min jino xwe kuştiye şirto hot bir. û ceset jî cesedê ji qîzikê ji jinekê ji ber û kêrmêrê û tişmiştgî ji dest girtin bir û gê îtîrof kir bi çiho wî jinê xwe kuştî. Hukim ser derket edam jêrê edam derket. No ibret ji vê meselê me ino yenî ku jin û mêr mabênê wan de dawî çêdibin xew ê mêrî teyr û hûn dizonî hûnî hesibî

Xulq xwe fere bike. Bes nabê wextê wextê ku germ bê, wanî mobînê te wî do pir germ bê, ew bê tu rûbî jê re bêrgirî li mixe yo jî ku te mêrî tê min berdî ku te mêr bî tê min bikujî ku te mêr bî te herî tew jê re kêrê bînî. Mesela me hewbû înşela we ev jê fayde dî ku ev fayde dî ji bîr nekin qenatê min de îştirek bibin. Vê vîdyoya li xelkê bela ku min bi rigî jê faydê bibînin. û heta vîdeoka din ê bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.